Ku endlela leswaku mi nga saleli ndzhaku nkarhi lowu taka loko hi va na minongonoko, tshikelela ni kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe mi tlhela mi tshikelela na xitlokwani leswaku loko hi endla minongonoko nkarhi lowu taka mi kota ku hatla mi swi vona. Hi endla nkandziyiso lowu namuntlha hi siku ra 19 Mhawuri magidimbirhi makume mbirhi mbirhi. Hi siku ra N'wendzhati magidimbirhi khume nhungu, Erivaleni ra mintlangu ra Giyani ku ve na ntirho wa tigigi wa Benny Mayengani Fill Up Giyani Stadium lowu a wu kondleteriwile hi va ka Xilumani Holdings na xiyimbeleri lexi kulukumba xa vutshila xa vuswikoti bya xiyimo xa le henhla loko swi ta eka ku nqambha, ku yimbelela na ku humelerisa tinsimu ta vunanga bya Xitsonga. Ku nga va mani handle ka Ben Mayengani the President va ku huma etikweni ra Xawela eGreater Letaba Municipality. Naswona hi siku leriya a ku lo mpha, xitediyamu a xi lo hotlo hi Vatsonga na tinxaka tin'wana lava a va tele ku ta seketela ntirho lowuyani. Hi nga vula leswaku ri n'wana a an'wa hi tsheve. naswona ntirho lowuyani hi wu voni wu humelela talelo ra vanhu hi siku ra ntirho a ri chavisa a ri ri ra xiyimo xa le henhla hileswaku ntirho lowuya wu fike wu humelela hi ndlela yo chavisa swinene talelo ra kona a ri endla ku ri N'wana wa munhu a teka xivumbeko xa swivungu ehenhla ka ntsumbu wa mbhongolo, kutani ke, hi nga vula hi vutitshembi, hi nga vula hi vutinyungubyisi, hi nga vula hi tiyile leswaku ntirho lowuya wu fike wu humelela hi ndlela leyi nga hlamarisa Vakondleteri va ntirho, Benny Mayengani The President na varhandzi na vaseketeri va vunanga bya Xitsonga hi ku angarhela. Leswi swi nga endla leswaku ku va na bembele leri kulukumba etikweni ra Afrika-Dzonga ku vulavuriwa hi xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga Benny Mayengani The President leswi swi nga vanga na swivulavula swa ku va na ku kokelana hikokwalaho ka rito ro karhi leri nga tirhisiwa rito ra ku vula leswaku ri fill up hi fanele hi swi tekela enhlokweni leswaku ben mayengani the president ben mayengani the impera ben mayengani the king ben mayengani the supreme ruler hi vona xiyimbeleri xa vunanga bya xitsonga xo sungula ku va va kondletela na ku lulamisa gidi kumbe ntirho wa tigigi lowu nga fika wu humelela hi ndlela yo hlamarisa na valandzeri kumbe varhandzi na vaseketeri va vunanga bya Xitsonga va fika va tata rivala ra mintlangu leri a ku ri rivala ra mintlangu ra le Giyani. Benny Mayengani va lave ku phindha nakambe leswiya va nga swi endla erivaleni ra mintlangu ra Giyani hi siku ra makume mbirhi ra Dzivamusoko lembe ra 2019, kambe va vuye na saka ra tingana. Va lave ku swi engeta kambe erivaleni ra mintlangu ra Peter Mokaba leri kumekaka eka dorobankulu ra le Limpopo ra Polokwane. Ntirho lowuya ku vulavula ntiyiso a wu fikangi wu humelela. Vanhu a ko va Khosa, rivala ra mintlangu ra Peter Mokaba hi siku ra 20 Dzivamisoko 2019 a ri nga talangi, vanhu a va nga tati na xandla Nakona ha swi tiva leswaku hikokwalaho ka yini ntirho lowuya wu fike wu nga humeleli. Ha swi tiva ku xo sungula i ku Benny Mayengani the President ntirho lowuya va ye va ya wu endla ePulukwane laha ku nga ri ku ndhawu leyi yi nga xigodi xa Vatsonga kutani ke vanhu vo tala va kumekaka endhawini liya hi lava va vulavulaka ririmi ra Sepedi. Xa vumbirhi i mhaka ya ku ku ve na ku kokelana, ku ve na nkwetlembetano, ku ve na ku ringeta ku tsandzekisana hi ndlela leyi fambelanaka na timhaka leti nga na vuxaka na swa tipolotiki. A hi nga zi hi kongoma vandla ra tipolotiki leri hi swi tivaka kumbe hi swi ehleketelelaka leswaku hi rona ri nga endla leswaku ntirho lowuya wu nga pasi, kambe ha ri tiva na vanhu lava nga endla leswaku ntirho lowuya wu nga pasi Ha va tiva, ende ha swi tiva leswaku mhaka leyi yi fambelana ngopfu na ku nyajiwa ka Vatsonga, yi fambelana ngopfu na ku va Vatsonga va voneriwa ebodlheleni. Vanhu a swi va khomanga kahle ku va xiyimbeleri xa Mutsonga xi ta ta rivala ra mintlangu hi vusiku byin'we eka ntirho wa tigigi, hi swona swi nga endla ku ri va endla matshalatshala, va endla mapfhumba, ya vuloyi, ya vanyamisoro, ya vamalokotswana, ya vamutswari wa handle, vamatsandzanakufa, ya ku endla ku ntirho wa Benny Mayengani Philaup Peter Mokaba Stadium wu nga humeleli. Ku tatisa kwalano, ni vona ingaku xin'wanyana ntirho lowuyani ingaku a wu jahiwile. Hi ta tsundzuka hi lembe ra 2018 wu endliwe hi n'hweti ya Ndzhati, ivi eka lembe leri tlhandlamaka ku nga lembe ra 2019 wu ya endliwa hi n'hweti ya Dzivamisoko. Se loko hi languta hi vona ingaku swi vi kusuhi ni le kusuhi. Ndzi kombela ku hambana na n'wina, Bava. hi mhaka ya ku ri xivangelo lexikulukumba laya lexi nga endla leswaku ntirho lowu ya wu nga boxeketi i mhaka ya tipolotiki na mhaka ya ku nyajana kumbe ku tekelana ehansi hi tinxaka leyi hi nga vulaka leswaku i tribalism hi ririmi ra vadyahlampfi beni mayengani the president hi siku ra vunharhu ra ndzhati lembe ra magidimbirhi makume mbirhi mbirhi Va lava ku engeta nakambe leswi va nga swi endla hi lembe ra 2018 hi siku ra n'we ra Ndzhati. Xikomu xi lava ku vuyela embhinyini nankambe. N'wana luya a lahlekile u lava ku vuya ekaya. Hi pfumela leswaku eka lembe leriwani swi ta tlhela swi phindha nakambe leswiya swa ku n'wana a kumeka a karhi a an'wa hi tsheve, Ku kumeka ku ku hontlo. Hi vula leswi hikokwalaho ka ku va hi languta hi ndlela leyi mathikithi ma nga ku xaviweni ha kona eka lembe ra magidimbirhi makumembirhimbirhi vanhu swi tikomba ingaku va le ku wu seketeleni swinene ntirho lowuwani Benny Mayenga ni Refill Giyani Stadium lowu nga ta humelela kumbe wu nga ta endleka hi siku ra nharhu Ndzhati magidimbirhi makumembirhimbirhi wu ya ku humeleleni naswona leswiya swi nga endleka hi siku ra n'we Ndzhati magidimbirhi khume nhungu swi ya ku engetekeni swi ya ku endlekeni kambe hi mhaka ya ku ri ha swi tiva leswaku Benny Mayengani the president Benny Mayengani the emperor Benny Mayengani the king Benny Mayengani the supreme ruler i xiyimbeleri lexi xi rhandziwaka swinene ku tlula swiyimbeleri swo tala eka vuyimbeleri bya Xitsonga kutani ke a hi kanakani a hi na ripfalo futhi a hi biwi hi ripfalo ha swi tiva leswaku ntirho lowu wu ya ku humeleleni vanhu va ta tala va tlhela va hundza leswi a va tarise swona hi siku ra n'we ndzhati magidimbirhi khume nhungu erivaleni ra mitlangu ra Giyani eka ntirho wa Benny Mayengani Philip Giyani Stadium Eka vasandzi va malokotswana va mutswari wa handle emakaya ni ku fa, va ta va va khomiwe hi tingana eka siku ra vunharhu ra Ndzhati lembe ra 2022. Valoyi, vasandzi, vabihi va timbilu, lavo ka va nga lunghangi, hi siku leriya ra 3 Ndzhati 2022, Hi ya va chela hi mati yo gwitsila yo huma eka xigwitsirisi enhlaneni hileswaku leswi va nga ta va kha va twa ku vava hi xiswona etimbilwini ta vona swi ta va swi fana na loko ndzi ku kuma u etlele hi n'hweti ya khotavuxika ndzi fika ndzi ku chela mati yo huma endzeni ka xigwitsirisi i ri ndzeni ka mirahela donki Inkomu, hi khensa ku va mi landzelerisi nkandziyiso wa hina ku suka emasungulweni ku va wu ta fika emakumu naswona loko mi nge se hi seketela hi kombela nseketelo wa n'wina hikuva mi subscribe eka chanele ya hina se ku endlela leswaku mi nga saleli ndzhaku eka minkandziyiso ya hina kumbe eka minongonoko ya hina tikelela ni kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe mi tlhela mi tshikelela na xitlokwani leswaku loko hi endla minkandziyiso nkarhi lowu taka mi ta kota ku hatla mi swi vona laha ka dilolostro youtube channel hi le xigodini.